Күндү нэһилиэкпит учууталларын уонна иитээччилэри профессиональнай бырааһынньыккыттан, бука барыгытын олохтоох дьаһалта уонна тус бэйэм ааппыттан эҕэрдэлиирбин көҥүллүөм. Баҕарабын бу боростуой оһуох күҥҥэ-дьылга өйөһөн, өйдөһөн сылдьыаҥ, чэгиэн-чэбдик буолуҥ. Ити эбилинэн биир дойдулаахпын. Эһигини бүгүҥҥү идэлээх механикпытынан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин. Баҕарабын эһиэхэ чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, үлэҕитигэр-үөрэххитигэр үрдүк ситиһиилэри, тус олоххутугар дьолу-соргуну, үөрэтэр уонна үөрэхпит оҕо махталларынан ылыктанан өр-өтөр Айыҥ, тутуҥ, үлэлээҥ, хамсааҥ диэн албыҥҥын эҕэрдэни кытта Олимпиада Спиридонова. Күтүө күнүнэн күндү Кэмпиндээйи нэһилиэгин олохтоохторо күндүтүк саныыр оскуолам коллектива, учууталлар, үлэһиттэр, эһигитини барыгытын бу учуутал күнэ тиийэн кэлбитинэн итии-истиин аҕардарбын тиэрдэбин. Онуту бэйэм туспунан кыратык сырдатар буоллахпына, икки тыһыынча уон биэскэ халбаакыга дойдубар тиийэммин үлэлээбитим. Биэс сыл үлэлээн бараммын сүүрбэ сылга бу третья школаҕа Бүлүү Герой Степан Абаатынан оскуолаҕа үлэлээн хамныһыдьабын биһиэхэ манна алта үс алта уон икки үөрэнээччилээхпит сүүсчэкэ үлэһиттээхпит онон үлэбит инникитигэр даҕаны элбэх эрийиилэри сыаллары уруктары күүтэр онтон бу билиҥҥи дуоһунаспар олорорбор миэхэ күүс-көмө буолбут кэмпэндээйи бээтин ураты энергията, дууһата, дьоно-сэргэтэ, учууталлар, бииргэ үлэлээбит коллегаларым миэхэ күүс-көмө буолбуттарыттан мин муҥура суох махталбын эһиэхэ тириэрдэбин. Уон оттон эһиэхэ барыгытыгар доруобуйаны, сатабылы, ситиһиини баҕарабын. Барыта этэҥҥэ буоллун. Үтүө күн буолуохтун биир дойдулаахтарбыт Учуутал күнүнэн икитинчэ биэс сыллааҥҥы выпускник тарааттарыттан итии-истиҥ эҕэрдэ! Хаһан да хомойумаҥ, куруук үөрэ-көтө сылдьыҥ, доруобай буолуҥ, дьоллоох буолуҥ. Сырдыкка кэрэҕэ көтүтэр, үтүөнү кэрэни үксэтэр, үтүөкээн киһибит учуутал, үйэ-саас эйиэхэ дьиҥ махтал! үтүөкүннэн убастабыллах коллегаларым эһигинэҕэ эрдэлиибин кэлбит учуутал күнүнэн бииргүллүү иһирдьэбит үчүгэйдик өйдүү-саныы иһирдьэбин үчүгэй иһэри баҕарабын үндүтүк саныыр учууталларбын бу кэлбит учуутал күнүнэн ититик истиҥник эҕэрдэлиибин уонна тус бэйэм ааппыттан баҕарыам этэ дьолу-соргуну саха алмааһыны кытанах доруобуйаны үлэҕитигэр олоххутугар үрдүктэн да үрдүк ситиһиилэри уонна санаабыккыт сатаннын, толкуйдаабыккыт туоллун диэн баҕа санаабын этэбин. Эҕэрдэни кытта Гуляев Ариан